Исәнмесез, дуслар! Ә, Бүген без дәрестә гомумән шәҗәрәне төзү нәрсәдән башларга һәм нинди архивларга мөрәҗәгать итәргә дигән сорауларга җавап бирәчәкбез. Нәрсәдән гомумән башларга? Иң беренче чиратта шәҗәрәне төзегән вакытта, төзер алдыннан әти-әниләрегезне, әти-әби-бабаларыгызны сораштырдыгыз, мәгълүмат җыйдыгыз, гаилә архивын җыйдыгыз, фотографияләр, видеоязмалар, таныклыклар, гомумән, нәрсә гаилә белән бәйле бар документларны тупларга кирәк. Бу беренче чиратта. Монда үтеп әйтергә кирәк, гаиләдә интервью форматта сораштырганда сез аның яхшы кеше ашыкмаган вакыттан, эше булмаган вакытта сораштырырга тиешсез. Чөнки ул э, психологик формат, э, мәсәлән, сез үз әби-бабагызга барасыз икән, э, камера белән, анда диктофон белән, ул әби-бабагызның эше булмасын. Яки кемнән сез сораштырасыз, аларның эше булмасын. Чөнки кеше психологик форматтан әлеге интервьюга әзерләнергә тиеш. Үз балачакны, укыган елларны, яшьлекне ул барысын да үзенә исенә төшерергә тиеш. һәм матур итеп утырып, сез алардан сораштыра аласыз инде. Бу беренче момент. Икенче момент, менә туганнардан сораштырдык. Өченче момент инде без барабыз архивларга. Без алардан әле тукталып китәбез киләсе дәресләрдә, мим да үтеп кенә китә. Нинди архивлар ул? Ул да булса муниципаль архив, республика күләм архивы һәм инде Мәскәүдә урнашкан Российский государственный архив древних актов. Менә шушы өч төп архив. Архивка баргачтын, материалларын тапкачтын, сез мөрәҗәгать итә аласыгыз интернет ресурсларда. Ә интернет ресурсларда булган порталларда, ул да булса Бөек Ватан сугышы белән бәйле, халык хәтер памяти народа, яки сезнең туганнар арасында бәлки Сәяси корбанга эләккән кешеләр дә бардыр. Беренче Бөтендөньяда, Беренче Бөтендөнья сугышында катнашкан кешеләр бардыр. Менә шушы интернет-порталлар аша сез үзегезнең туганнарыгызны таба аласыгыз. Киләсе этап, шушы бар мәгълүматны җыйгачтын, сез аны матур, художественно оформленный, агач форматында яки иерархия форматында, Шул шәҗәрәне матур сокланырлык дип әйтик, шундый форматка китерә аласыгыз. Гаилә архивына килгәндә, монда шуны үтеп үтәсе килә. Монда документларга гына игътибар ясамаска, гомумән, мин мисал итәм, тәкъдим итәм сезгә Э, видеоязмада, видеоинтервьюда э, аларның э, болачакта нинди якты хатирәләре калган. Мәсәлән, үз мисалымнан әйтәм, мин әбиемнән видео форматта, интервью алган форматта инде, мин аның болачак хатирәләре, кем белән аның иптәшләре булган, алар нәрсә эшләгәннәр, Нинди кызыклы анда вакыйгалар булган алар арасында, нинди мөнәсәбәтләр булган, әти-әнисендә нинди мөнәсәбәтләр булган. Минем, мәсәлән, дустым, үз дустымның шәҗәрәсен эзләгән вакытта шундый матур хатирә килеп, матур дип, кызыклы хатирә килеп чыкты. Аның улы әбисе бай нәселдән булган, ә улы бабасы гади, хәерче гаиләсеннән булган. Һәм шундый истәлек калган, олы әбисе аның хәләл җефетен гел әрли иде. Нишләп мин сиңа менә хәерчегә чыктым, гомер үтте. Менә шундый якты хатирәләр ул да булса, вакытлы теге кызык хатирәләрне истә калса, бик тә яхшы була диясем килә. Ул видеоязмада. Чөнки ул сезнең балаларыгыз, сезнең оныкларыгыз карарга мөмкин. Һәм ул бер истәлек булып тора. Шуннан соң әйтеп үтәсе килә, бездә күп кенә гаиләләрдә фотоальбомнар бар, әйме? Ул фотоларда менә туганнарга килсәң, без гомумән белмибез, ул фотоларда кем сурәтләнгән. Анда аларның иптәшләреме, якыннарымы, әби-бабаларымы, менә шуны да сораштырырга кирәк. Шуны әйтеп үтәсе килә, кайсы шундый сорауны да күтәрергә мөмкинсез, кайсы туганнар тормышыннан ниндидер якты очраклар билгеле. Аларның, мәсәлән, әби-бабагыз ничек танышкан, на шундый э, тарихи документлар белән генә чикләнмәскә, ә мондый күңелгә ята торган хатирәләрен дә истә алсагыз, ул бик тә яхшы була. Һәрбер интервью алдыннан төзергә кирәк анкета. 11 10 пункттан булырга мөмкин, торырга мөмкин сораулар. Ул да булса исем, фамилиясе, туган елы, дине, туган урыны, әтисенең һәм әнисенең фамилияләре, әнисенең нинди кыз фамилиясе булган, 1917 елга кадәр нинди сословиедә булган, яшәү урыны, нинди елларда, кайда тәрбияләнгән, нинди белем алган, эш яки хезмәт урыннары, дәрәҗәләре, вазыйфалары, Нинди сугышларда, бәлки сугышта катнашкан булса, нинди сугышларда катнашкан? Ничәнче елларда, кайчан, кайда, нинди бүләкләре бар, бәлки медальләре бардыр, бәлки рәхмәт хатлары, аерым бренди билгеләр бардыр. Хатының, иренең фамилиясе, исеме, әтисенең исеме һәм инде Иң төп ул балаларның исемнәре, туган көннәре һәм урыннары. Менә шушы анкета белән сез барасыз туганнарга, шушы анкетаны тутырасыгыз. Бу төп чыганак була инде сезгә визуал форматта шәҗәрә өйрәнгән вакытта ул бик тә сезгә шаблон була диясем килә, уңайлы формат. Менә шулай гаилә архивыннан соң бар мәгълүмәтне тупладык, фотографияләрне җыйдык, документларны җыйдык һәм без барабыз, мөрәҗәгать итәбез. Архивка. Әйтеп үткәнчә, архивлар төрле була. Ул да булса муниципаль архив, э, республика күләм архив һәм инде Мәскәүдә урнашкан Россия э, Российский государственный архив древних актов дип атала ул. Бу менә өч төп архив без шәҗәрә өйрәнү буенча инде. Иң беренче чиратта барабыз муниципаль архивка. Муниципаль архивта, муниципаль архивлар ул һәрбер райцентрда урнашкан, ул да булса инде я администрация ягында ул була, администрация бинасында. Мәсәлән, мисал, без тумышыбыз белән, мәсәлән, Сарманнан ди. Барабыз Сарман бөтенләй райцентр, Сарман муниципаль архивына. Архив хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итәбез, гариза язабыз. Архивның мөдире исеменә. Җитәкче исеменә, мин шулай-шулай, фәлән-төгән, мин э, шәҗәрә өйрәнәсем килә. И э, прошу вас предоставить там э, доступ к архивным документам. Безнең кызыклы документ ул по хозяйственной книге, авыл хуҗалыгы китабы. Авыл хуҗалыгы китабы э, ул 1930 еллар биреннән э, алып барылган. Аны сельсовет хезмәткәрләре алып барган. Һәрбер авылда ул авыл хуҗалыгы, авыл хуҗалыгы китабы бар. Авыл хуҗалыгы китабы саклана муниципаль архивта 1930 еллар, 40 еллар башыннан 1970 елларга да булырга мөмкин, 80-90 елларда да булырга мөмкин. Әмма соңгы авыл хуҗалыгы китаплары ул әлеге вакытта сельсовет Сельсәвиттә саклана. Арифка сумнан биреләчәк. Нәрсә соң ул авыл хуҗалыгы китабы? 1930 еллардан алып барылган. Анда нинди мәгълүмат таба аласыз? Иң беренче чиратта инде ул сезнең әби-бабаегызның фамилияләрен, исемнәрен, туган елларын, милләте, мәктәптә укыганмы, юкмы, грамотный, неграмотный язылган, кайда ул вакытта эшләнгән. Мәсәлән, э, авыл хуҗалык китабы 1940 елгы икән. Э, Онда э, латынча да язылган булырга мөмкин, чөнки ул вакытта э, кириллицага әле күчелеп бетмәгән. Состав семьи, глава семьи, мәсәлән, Кадыргулов Хайбрахман, хатыны Иклимә, супруга, аларның балалары саналып китә, туган еллары һәм ул 40 нчы елда ул кайда булган? Ул колхозда эшләгәнме? Ул вакытта мәктәптә укыганмы? Армия сафларында булганмы? Менә шундый мәгълүматны таба аласыгыз. Авыл хуҗалыгы дигәндә, без монда карый алабыз, нинди аларның хәлләре булган. Алар бай булганмы, гади хәлле кешеле булганмы яки хәерчелек булганмы, хәерче кешеләре, аларның монда язылган бакчалары нинди, бакчаларда нәрсә утыртылган, аларның маллары, аларның өйләре, абзарлары кайчан төзелгән һәм монда авыл хуҗалык китабында сез карый аласыгыз. Сезнең олы бабагызның яки олы әбиегезнең әбиегезнең бабагызның имзасы. Чөнки менә монда бик шундый саклан матур хатирә дип карыйм. Күп кенә безнең әби бабайларыбыз олы бабайларыбыз дип әйтик инде 19 гасыр ахырында, уртасында туган безнең Ата-бабаларыбыз, алар гомумән гади гаиләдән булса инде яза белмәгәннәр. Һәм анда сез күзәтә аласыгыз, шундый матур бер тарихи бәйләнеш дип әйтик. Менә син карыйсың документны һәм син сизәсең, мин әлеге олы бабам белән бәйле, мин әле менә ул монда язган, әлеге документта үз имзасын куйган һәм ул шул бер якты хәтирә булып тора. Авыл хуҗалыгы китабы дидек, Ә, шуның белән ул 1940 елларда алып барылган, 50 елларда да, 60 70 80 елларда да һәм әле дә алып барыла. Ә, монда сез бәйләнеш күрә аласыгыз. Ә, кемнәр туган? Мәсәлән, 40 елда, 50 елда аларның бәйләнешләре. Ә, мәсәлән, ә, кызы, ә, олы бабаның кызы кияүгә чыккан икән, аның икенче фамилиясе була. Ә, монда якын, ә, яңгын фамилияләрегезне таба аласыгыз, туганнарыгызны таба аласыгыз. Алар нинди, ничек бер-берсе белән бәйле? Һәм авыл хуҗалыгы чагыштырсак, 40 нчы, мәсәлән, 50 нчы, 60 нчы елларны чагыштырсак, алар һаман аларда мәгълүмат арта бара. Анда, мәсәлән, туган ел гына түгел, алар туган көннәр дә язылырга мөмкин. Гомумән, туган көннәргә элекке вакытта Ә, бик ә, теге гади генә килгәннәр. Мәсәлән, ә, сезнең бабагыз декабрьдә туган икән, аны язып куйганнар. Җә 1 гыйнвар дип, җә 1 декабрь дип, җә 15 июнь дип. Ә монда авыл хуҗалык китабында ул туган датасын түр, ә, нәкъ менә шушы датага туры килә. Бу безне тарихи чыганак булып тора, авыл хуҗалыгы китабы. Шуннан соң э, муниципаль архив килгәндә авыл хуҗалыгы китабы гына түгел, э, күп район газетлары саклана ул муниципаль архивта. Э, шушы гәҗитләрдә карап, сезнең Әби-бабагыз колхозда эшләгән булса, яки берәр нинди мактаулы исемгә булса, алардан интервью алганнар булса, 60-нчы, 70-нче, 80-нче, 90-нчы елларда, ул әлеге гәҗитләр муниципаль архивта да саклана. Һәм сез шушы гәҗитләрне, бәлки аларның фотоларын да табырсыз. Э, мәсәлән, мин үз э, муниципаль архивта эшләгәндә үз э, әби бабымның фотосын гәҗиттән таптым. Муниципаль архивка шуның белән тамам эш. Киләсе безнең этап, без барабыз, мөрәҗәгать итәбез республика күләм архивына. Ул төрле төбәкләрдә бар, ул республика күләм архив, яки өлкә архивы, мәсәлән, Татарстанда республиканский архив, Башкортстанда тоже республиканский архив, национальный архив, Республика Башкортстан Самар өлкәсендә шул икенче архив. Нәрсә саклана республика күләм архивта? 1917 елга кадәр безнең әби-бабаларыбыз булган сословиедә. Хәм 1917 елда временное правительство тарафыннан барлыкка үткәрелә перепись населения. Шул ук сельское хозяйственное перепись дип атала ул. Шундый ук авыл хуҗалык китабы форматта ул үткәрелә. Монда инде глава 7 исемен язылган була. Аларның сословиесе, кайбер очракта милләте дә язган була. Аларның күпме балалары булган. Ләкин монда юк мәгълүмат аның хәләл җефете, аның хатыны яки иренең исеме буенча, аларның балалары исемнәре буенча. Монда язылган була гомумән аның хатынына ничә яшь, 17 елда, 1917 елда хатынына ничә яшь булган, балаларына ничә яшь булган, шундый форматта гына инде һәм аларның маллары күпме булган анда айрым бара маллары мәсәлән сыерлар кәҗәләр һәм башкалар шуны әйтеп үтәргә кирәк менә мең тугыз йөз җиденче елда күп кенә бездә татар авылларында караганда бу документларны караган вакытта

руслар яшәгәннәр, менә алар гына дуңгыз тотучы булган. Шундый факт. Ул 1917 ел үткәрелгән перепись таянырга була. Россия империясы таргалгачтын сосовиларның титуллары, аларның льготалары дип әйтик, аларның берәт уңай яклары бетә ул вазыйфаның, ул дәрәҗәнең сословиесе дәрәҗәсен. Һәм күп кенә очрак 1920 елда үткәрелгән перепись, ул же совет переписи дип атала. Шундый фактны әйтеп бетерергә кирәк. Мәсәлән, 1917 елда ул сословиедә башкорт дип язылса, типтәр, ләкин типтәр дип язылса, 1920 елда ул языл, барысы язылган, мәсәлән, татар. Мин үз алдымнан чыгып әйтәм. Чөнки ул сословиедә булу Ул бик тә уңайлы булган. Киләсе безнең чыганак, ул да булса Митрәк китаплары. Урысчалап әйткәндә, метрические книги. Метрические книги ул Петр I, Петр I заманыннан килә, ләкин ул вакытта ул христианнар метрический книганы алып барганнар, ә мөселманнарга килгәндә, алар языла башлаганнар 1820 еллар, 30 еллардан гына языла башлаганнар. Э, гомумән, э, метро китаплары ике форматта алып барылган, ике копиядә, беренче э, икесе дә мулла алып барган. Имам Мөхтәсиб, мулла дип әйтсәк тә була, шушы авылдагы имам Мөхтәсибе. Ике форматта алып барган. Беренчесе мәчеттә саклана, сакланган инде ул. Калдырган икенчесе Оренбургда урнашкан Оренбургское Магометанское духовное собраниега тапшырган. Нәрсә соң Митрә китаплары? Митрә китаплары ул шундый җыентык, ул шундый А4 форматында дип әйтсәк, гарәп язуында алып барылган, гомумән бүленгән өч формага дип, мәсәлән, алыйк Митрә китаплары, Митра китабы 1900 нчы елгыныкы. Анда беренче ачып карасак, 1900 нчы елларда кемнәр туган? Икенчене ачып карасак, 1900 нчы елларда кемнәр никахлашкан? Өченче битне ачып карыйбыз, 1900 нчы елларда кемнәр аерылышкан? Дүртенче битне ачып карыйбыз, 1900 елда кем үлгән? 1900 елда кемнәр туган очракка килсәк, анда дүрт шундый таблица форматта төзелгән ул. Порядковый номер, кыз яки малай, аның туган көне, әти әнисе кем булган, әти әнисенең исеме һәм нинди исем кушылган кызга яки малайга. Никахлашкан формага килсәк, Монда ир-атның, хатын-кызның, ир-егетнең, кызның, аларның исемнәре шаһитларда язылган һәм инде махырның размеры аерылышкан форматта инде килсәк, монда инде шундый никахлашкан форматтагы кебек, яки монда язылган сәбәп Ни өчен аерылышалар? Ә инде үлгән дат формага килсәк, кемнәр үлгәннәр? Ул вакытта медицина түбән дәрәҗәдә булган һәм монда муллар күбрәк язылган инде, яки ул үлгән, мәсәлән, кортлыктан, тифтан, ул бик тә таралган чир булган ул вакытта. 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башы тифт бик тә таралган чир булган. Шундый форматта язылган булган. Һәм ничә яшендә үлгән? Митр китаплары шундый. Ул алып барылган 1830 еллардан бирле һәм 1917 елга кадәр, инкыйлабка кадәр. Ләкин э, очрыйлар шундый китаплар, э, кемдер муллалар 1920 елларда да алып барган үз алларында. 30 елларда да алып барылган бик, ләкин бу бик э, сирәк очрый торган хәл. Митр китапларында килгәндә, митр китаплары әлеге вакытта э, Башкортстан Республикасының Уфа шәһәренең э, милли архивда саклана. Э, ул әле э, савыт- саботын доступта юк. Сез анда барып алып кына яки анда архив э, специалистларына, хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итеп, э, шул архивка барып, Читалин залга утырып, сез аны карый аласыгыз инде. Метр китаплары, әйтеп үткәнчә, гарәп язуында алып барылган һәм безгә совет заманында үскән кешеләргә, Россия заманында үскән, үскән кешеләргә ул бик тә кыен аның тәрҗемәсе. Сез дә әгәр дә инде тәрҗемә итә алмасагыз, бар хезмәткәрләр, бар белгечләр арга мөрәҗәгать итә аласыгыз. Киләсе документ безнең ревизия китаплары, кенәгәләре дип әйтик, ревизские сказки, русча атау. Ул теге своего рода перепись населения ради долгообложения. Ревизские сказки ул шул ук Петр I заманыннан бара, ләкин беренче, икенче өченче ревизияләрдә гомумән татар, башкорт һәм чит милләт вәкилләре язылмаган булган. 1762-1790 елларда 3-4 ревизия вакытында әлеге безнең ата бабаларыбыз языла башлый. Нәрсә анда урнашкан? Нәрсә анда язылган? Ревизия кинәгәләрендә алып барылган аның рус милләт вәкилләре. Шул шунысы уңайлы, монда теге любой гади кеше укый ала. Ләкин аның специфичный үз почерге бар. Күз шымаргач кына дип әйтик, әлеге документны сез укый алачаксыз. Нәрсә анда язылган? Язылган анда сезнең борынгы әби-бабаларыбызның исемнәре, мәсәлән, Халиулла Ахмед Валиев Халиулла, анда сын Мухаммед Рахима һәм аларның балалар язылган. Мәсәлән, анда әле сосой да язылган. Ләкин, мәсәлән, из башкир, из типтяр, из сужилых татар, из государственный крестьян, шуны да белә аласыгыз. Гомумән, ревизия кенәгәләре алып барылган һәр бер 12-13 ел үткәчтен. Ә мәсәлән, без алабыз 1795 еллар э, алсак, анда бик тә теге элекке борынгы исемнәр очрый. Ә, ә менә мәсәлән, соңгы ревизияне алсак, 1859 елда үткәрелгән. Анда э, инде безнең яңа исемнәр очрый. Менә шушындый сез күзәтә аласыгыз, нинди менә сезнең әби-бабаларыгызның нинди үзгәрешләре булган исемнәрдә. Мәсәлән, 1800 1859 елда бик тә популяр булган исем ул шул Гайникамал, Сәхибҗамал һәм башкалар. Ә менә мәсәлән 1795 елның ревизия китабын алсак, анда бик тә популяр исем дип әйтик шул аны бит инде рус милләт вәкилләре алып барылган, анда хаталар да булырга мөмкин. Алар кыскартты язган. Мәсәлән,

белмәсәгез, монда сез укый аласыгыз инде. Ә менә, мәсәлән, 1795 елда, 1811 елда үткәрелә ул, 1834 елда үткәрелә һәм 1859 елда. Менә шушы дүрт ревизия кенәгәләр кенәгәсен сез бөтенләй туплап, үз әби-бабаларыгызның исемнәрен табып, Аларны бәйләп тапсагыз, сезнең нәсел тамырыгыз 1790, 1790 нчы, 80 нче еллар хәтле барып тоташа ала. Әгәр дә инде сез моңа кадәр барып җитсәгез, сез мөрәҗәгать итә аласыгыз Мәскәүдә урнашкан Российский государственный архив древних актов. Монда шул ревизия кенәгәләре саклана. Ә, ләкин ул свободный доступта юк. Шуны әйтеп үтәргә кирәк. Монда сез Мәскәүгә барып, ә, читальный залга кереп, үз алуыгызны табып, ә, шушы исемнәрен табып кына сез белә аласыз. Ә, 1795 елда яшәгәнне, арның ә, әти-әнисен, Әби бабайсын. Шуның һәм сезнең един форматка килә инде нәсел шәҗәрә агачыгыз. Мәсәлән, мин үз шәҗәрәмне төзегәндә унберенче буа хәтле таптым. 1690-1700 нче еллар га кадәр. Ләкин шуны әйтеп үтәргә кирәк, монда сабырлык кирәк, түземлек кирәк. Особенно Мәскәү дәүләт архивына мөрәҗәгать иткәндә, чөнки алар бик озак карыйлар бу гаризаны дип әйтик. Шуңа мин сезгә тәкъдим итәм, Мәскәүгә барган очракта шушы архивка кереп, аларны ревизия кенәгәләрен карарга тәкъдим итәм. Әгәр дә инде сезнең вакытыгыз булмаса, анда сезнең эшегез бик тыгыз булса шәҗәрә өйрәнү бит бик тә катлаулы эш һәм бик затратный дип әйтик мин шундый форма уйладым мәсәлән сезнең әби бабаегыз әгерҗе районыннан икән ә сез үзегез мөслим районыннан икән әгерҗе районына бара алмыйсыз икән сез гариза яза аласыгыз муниципаль архивка

на эту электронную почту. Э, закон буенча сезгә 30 көн, бер ой ишенде, 30 көн дәвамында аларга сезгә җавап кайтарырга тиеш. Э, бу бик тә теге үз сезнең вакытыгыз булмаса, бик уңайлы формат. Ләкин мин сезгә тәкъдим итәм, бар тәмен тотып, шәҗәрәнең төзүнең тәмен тотырга, сезгә барга кирәк инде әлеге архивка. Чөнки ул кәгазьләр белән эшләү, анда ул үзе бер бәхет дип әйтик. Әгәр дә син менә әйтеп үттем, вакытыгыз тыгыз булса, шул форматта сез мөрәҗәгать итә аласыз республика күләм архивка, Мәскәү архивына, ләкин монда аларның сузылачак күпме бер елга мөмкин сузылырга ике елга булырга мөмкин шуңа күрә мин сезгә тәкъдим итәм инде вакытыгызны сайлап әлеге үз шәҗәрәне төзергә сезнең ниятегез бар икән сезнең теләгегез бар икән йөреп үзегез тәмен тотып архивларга йөреп гаилә белән сораштырып туганнар белән аралашып, бер форматка китерү. Әгәр әлбәттә сез мөрәҗәгать итә аласыгыз белгечләргә, кемнәр бу юнәлештә бик дәрәҗәле белгеч, андый очракта бар, ләкин менә мин үзем 17 2017 елда башлаганда мин 2022 елда гына бетердем үз шәҗәремне 5 ел дәверендә 5 ел дәвамында бу эш алып барылды әле дә мин дәвам итәм әле дә төрле фактор килеп чыга мин менә калган дәресләр калган дәрестә үтеп киткән идем шәҗәрә ул тукталырга тиеш түгел, аның дәвамы булырга тиеш һәм шушы принципка ул ятырга тиеш. Шуның белән әлеге безнең дәрес тәмам. Без бу дәрестә ничек архивка мөрәҗәгать итергә, нинди архивларга мөрәҗәгать итергә, гаиләдә гаилә белән сораштырган вакытта нинди четерекле мәсьәләләргә тукталып калдык. Киләсе безнең дәресебез ничек интернет порталлар аша үз ата-бабаларыбызны, әби-бабаларыбызны табу буенча багышланачак. Зур рәхмәт, очрашуга кадәр!